Rhai o'r Cymry sy'n cystadlu eleni yw'r brodyr Iwan ac Aled Rees, bois Midway, Gwyndaf Evan, Phil Pugh, cyd-yrrwr Guy Wilkes, a Gareth Jones, o Fronwydd Caerfyrddin.
Mae'n mynd i ddyn, ynde? Mae wedi bod yn galed lan tan nawr. Mae ni wedi cael siwgr mynd o law uh, neithwr fwy a peth fwy a ond ers ni uh, wneud y recu dros y stages mae wedi newid yn hollol. Llithrig?
Effernol o llithrig. Yeah. A mae'r uh, boes, siwgr mynd o boes mawr o flan ni ar four-wheel drive, maen nhw'n torri twlle yn y corneli. So mae rhai ni'n mynd i'r twlle. Ond uh, mae'n bwrw gweilod y car da fi, so ie. Yeah yn stryglan i do mas, chod, dim ond doi olwyn sa fi'n dreifo. So. Ar un o bryd, ni wedi dod trwyddo, y peth fwyaf heddi yw mynd trwyddo heddi. achos mae fe'n rali hir. Sut mae'n mynd i wan?
Mynd yn reit so far.
Um, so ni, ni wedi cael gwrdd rhan trwyddo. Um, mae wedi bod ar off hwnna, mae'n lib, yn torri lan lot, mae'r cornel wedi bod yn, um, yn rhytol lan tipyn bach, ond uh, ni'n sefio hwnna rhaid heb gael bwnsio ar yn byd, a jyst cadw wedyn yn gen ni, beth da ni'n neud. A le dy frawd sy'n cyd yrwr dy ti? Yeah. Chi'n cwmpa mas, gwed? Na, ni'n ni, ni sefio lle dda so far, so... Dwi'n gobeithio bod fi fi a fi dde. Wyneb cyfarwydd yw Gwyndaf Evans, i eleni'n gyrru car diarth iddo. Dwi bach o drafferth ar cymal 3, ond daeth cymal yr ail yn iawn, so dwi'n meddwl bod ni'n ail yn dosbarth hyn, so dwi falch fod yma dydw gwir. Sean Richards, wyt ti yma gyda Jeff Jones, tîm o fecanics. Alli di esbonio beth yn gwmwys sy'n digwydd yma? Um, tyres o'n mynd yn galw, efo rhan o'r um, bencampwriaeth byd, lle. Ti'n cael defnyddio partiodd ar y car. Yn yn ti'n gario yn y car, y tools yn y car, a newid tiars felly. Achos maen nhw wedi gwneud dwy stage wan. Maen nhw'n mynd yn ôl allan i wneud dwy stage arall eto wedyn felly. Beth os oes na broblem mwy difrifol? Mae rhaid i chdi just gario ymlaen a gwneud be felly di, twa, efo beth sgyn ti yn y car eddi gwir.
Shwd ath hi eddi? A, fi'n gwyd, mae dod wedi bod yn diwrnod uffernol o galed. Uh, bore yma gyda ni cwbl o broblemau da'r car a da'r injan. Um, a colles i'r brakes front Uh, ar uh, halfway, hanner ffordd trwy stage, so uh, ar y cyfan wedi mynd yn dda, yn neis i fod yma. Mae'n mynd Iwan? Very good. Uh, gath ni gwrdd rhan brwn brwn ni, dim i'n rhywbeth, nath i'n uh, cadw i'n deidi ar ôl yna, a gath ni um, gwrdd amser fi'n gen ni. Beth am heddi yn gyffredinol? Um, heddi wedi mynd o'n reit, uh, ni wedi safio eb uh, lot o bwnchers, ond um, mae ni wedi agwrdd rhan trwy pob stage, ti'n gwybod, mae wedi bod yn orth, roll ar ei nhw, ond um, ni wedi cael eitha good time heddi. Le chi'n sefyll arni, chi'n bod? Um, ni yn y top 30 yna. Um, ni, fi'n credu yn y 5 medden glas rhywbeth fel la fi'n credu ni. So um, mae'n mynd yn alright. Hapus ar y cyfan?
Yr un, un drwrnod i mynd to, so gadw fynd. Gwyndaf, siw be mynd heddi? Um, eitha trafferthus, dydy gwir, ond um, falch o fod yma, fe gael diwrnod digon caled, ond... Um, Siw ti'n ymdopi'r car newydd? Um, dysgu bob cymal, rhywbeth newydd bob cymal, gwella fel mae'r amser yn mynd ymlaen. Unrhyw siawns o ddal Alistair McRae? Na, dwi ddim yn fel. Na, gyda ni buncture ar y margan eto rwan, felly mae wedi cael gormod o, o lid o'n ni wan. Fel pew, siw mae'n mynd, Gwed? O, oh, mae'n rhy ddrwg.
Um, uh, Nethon ni wneud y dead heat cynta yn y rali yna efo Mirko Baldacci, a da ni ar ei ôl o ryw hanner munud ar y funud. Da ni di uh, dalo fyny trwy'r dydd o munud bore yma i hanner munud, so a na fori mynd eto, so ni'n uh, reit obeithiol o dalo fyny fori. Um, da ni'n mynd i bwysio rhi galed, just trio rilio fo fewn yn slo bech.
Beth ddigwyddodd ddo, dythoch chi bant? Yym falle 'sa 'sa fo'n deud yn well ond yy reit fyny'r top reola jyst dod trwy'r niwl, trwy'r giât a wedyn ma' 'na ma' 'na troiad mynd i'r dde a'r chwith a wedyn yn ôl ceir di mynd i'r chwith trwy'r yy ffos fel. So eth gai trwy'r ffos ond yym o'dd o'n braidd ry dwfn a so bownsiodd y car fyny ar dau olwyn ac o'dd e me'wl 'ma fo, mae'n mynd mae'n mynd drosodd. Ond yy lwcus nethon nhw stirio allan, nethon ni lawr y bancyn a jyst troi rownd a nôl ar y ffordd a ryw pymtheg eiliad i cochi ond lwcus. Whose fault was it yesterday yn rheola? Oh no, it was mine, definitely. Never follow a Swede, even if you are Welsh or English. Got one word for you, sgwarnog!
Nôl ym man gwasanaethu bois Midway, mae'r paratoadau munud ola'ncael ei wneud. Felly, Mair, Leri, beth yw'ch cysylltiad chi â'r bois te? Uh, cariadon.
Ie.
Yeah. A ydych chi'n cael gyrru gyda nhw wedyn? Um, Wel, na, na dim really. Licen i cael gôn. Credu fydde rhaid fi cael bubble wrap neu rhywbeth dros y car a gôn i fi bwrw fe neu rhywbeth. Mae nhw'n weddol protective, nhw sy'n ei gyd o'r gwaith, so... Uh, a mae dad yn weddol strict arno nhw. Wel, Wyndham, mae'n mynd. Wel, i ni'n uh, bago yn y bach o'n nyrws i ni nawr ar y funud hyn. Uh, Mae'r boes uh, Mae nhw wedi dod y stage ddiwetha. Uh, mae nhw jyst wedi gweud bod uh, thumbs up dyn nhw, so mae'r ma cyfwyl yn mynd yn iawn so far. Chi wedi cael yn felly broblem, gwydwch? Oedd un uh, broblem gyda, gyda ni, gyda ni ffôn col i ddioi. Dere dad lan a sete mas o'n marc wan esgwrt. Beth oedd y broblem da? Wel, rhywbeth yn bod yn ei ddywyn pasor FIA standard. A wath na ni, gyda chi damwain ar y car pethefnos yn ôl? Do, o'n nhw mas weekend wrtha ar y car. Digwyddodd rhyw broblem dan ar stage dytha a thyddysleidrodd car mewn i'r coedon. So mae, mae tîm bach net â chi, Iwan sy'n gweithio ar y mechanics, y fe'r engine. Ie. Yeah. Wedyn Aled sy'n wrthi ar y paneli ar y corff. Ie. Yeah. Felly mae pethau'n argoeli'n dda am y dyfodol, Weth. Odi, na gyd i ni'n ddiddordeb yn cwy o'r uh, buses a'r ceir i gyd yn dweud.
Mae be' 'di llwyddiant car Gareth Jones? Fel chi'n gwybod mae Renault Clio gyda Gareth a hen berchnogwr y car yw um, Renault Sweden. Pe gwna Anderson sy'n nawr yn drifo i Suzuki, oedd e arfer drifo i Renault Sweden a o'n nhw, oedd e wedi cael mynd i Suzuki wedyn. A wedyn oedd rhaid yn Sweden wedi gwerthu i'r cael ymlaen i Gareth a'r un car Gareth yw e. Yr un mae Gareth newydd ddefnyddio nawr. Chi wedi bod yn gweithio lot ar y car, beth i chi newid gwed? Yy pethe bach o problemau da fe fel ar y corneli cloi lle ma'r yy bac yn torri bant dw i felly ni'n trio ga'l hwnna i aros lawr a falle gewn ni yy amserau i wella fe. Ti'n gwbo le ti'n sefyll arni?

Llongyfarchiadau i Huw Lewis a Gwyndaf Evans er gwaetha'r car yn llwyddo i ddod yn ail yng Ngrŵp Ben. Llwyddiant hefyd i Gareth Jones a Reylan James yn y Renault Clio. Nhw oedd yr amaturiad cynta mewn car front-wheel drive. Er gweitha eu perfformiad gwych, siom oedd hi i Fois Midway, Iwan ac Aled Rhys, y car yn methu ar y cymal ola ond un. Ond dathlu nath Phil Pugh a Guy Wilkes yn ennill yng ngrŵp y Super 1600. Mae'n ffantastig yn ydy. A do, da ni wedi bod yn pwysio'n galed trwy weekend a cadw'r um, pwysau ymlaen ar y boys front na. Mae wedi talu ffwr um, pnaw yma. Uh, bore yma eith um, Mirko Baldacci off y ffordd a oedd o'n rhyfedd i gweld o off y ffordd a wedyn o'n i'n trio meddwl, reit, mae gen ni dau funud tu ôl ni, rhaid ni slofi lawr o'n ac oedd o'n Diawl o job trio concentrateio ar y tair stage ola. Real problem ond dwi'n chuffed a bit. Mae'n argoeli'n dda ar gyfer y bencampwriaeth. Yndi, da ni'n uh, da ni'n ennill y ddau championship wan, um, y championship Prydeinig a'r uh, Junior World Championships. Dwi'n gobeithio eitho cario ymlaen tan diwedd y flwyddyn. Ie, llongyfrychiadau anferthol i Phil a Gai, y ddau yn amlwg wrth i bod da'r canlyniad. Mae'r dyfodol yn ddisglair i'r ddau my, mae'n siŵr.